Ajolowu i Lukac Rulelitec. Tin omyero wanenu kit ma atero ka tum bedo kwede, dok kitiyo kwede i yo ma nining? Kwan ateri mapadi padi ginen nining? Dok kitero kiyubogi nining? Aa ngo kono tol ma kiyubo ma bedo i kom atum-mi? Kono kiyubo nining? wacito waneno kore ki kore kit ma jami eni weng tye kwede ma onongo lwonene gitiyo kwede me gwoko gangi gi nyo me dwaro lee. Atum kono onongo nene pe oywek tutwal ento i kare ma tong ki kwot dong orweny atum dong okwanyo kare me bedo leyo kaka kwot ki tong ci atum ma kiyubo-ni kiyubo kor eni ma ineno ocung eni Eni mere tye kor ma kipalo iye ci kiyubo maber eni ma ineno eni eni tye tyen lee ka mo ka eni ma ka ineko lee ci itongo ingolo ci ironyo iwoto en ka atume tye ka turo atum ma imaro ci iketo lakodi gin eni iye wek pe otur balle-o pien nongo atume nongo tye ki ocingi tutwal. Aa, atum kono tye ki jami madwong iye, eni ma ineno eni, eni ma ineno eni tye tol ma kiwiyo mere awiya pe kiyubo ki i faktori, aa pol dano gunyo-ni pe gingeyo tol kite kiwiyo kwede, eni tol ma kiwiyo mere. so tol ma kiwiyo eni wiye caiz ma nongo pe dok dit tutwal pe dok tidi tutwal wek cingi nongo kumak maber ka itye ka telone kit ma nen atye tele eni uh, i kom atum ka eni watye ki gin mo macol eni eni kilwongo ni cin lela ento i ada onongo nene kitiyo ki uh, roc eni kilwongo ni roc nongo kingolo ka eni pa dyang nyo pa dyel nyo pa lee ma in ineko ci ikwanyo ci iketo kany wek eni me gwoko atum aterini wek aterini pe guo eni kilwongo ni roc ento kunyoni dong nongo tyen lee dong tek tutwal ci dong kitamo ni kiti ki ngo cin lela ka wadok i atero, atero kono tye taip mapadi padi eni kilwongo ni labita. Labitta tye bolo atera ma nongo pud pe ya kicomo iye atera i kome kilwongo ni labitta pol kare lutino matitino en aye nongo gitiyo kwede en ka ibayo bar yamo tango cito mere kit enoni eni Pol kare dano madongo pe gitiyo kwede, onyo ka dano madongo tye ka tic kwede, kitiyo kwede mere nongo me celo jami mogo gwok me pwonyone apwonya onyo gwok pe me wanone. Ki watye ki taip pa tero ma eni kilwongo ni lalebe ma bolle eni bol atero ma kicako yubone kite eni ka kirwako eni i kome nongo ka iyubo kuman pire lebe o maber. Eni kilwongo ni lalebe ma ineno lebe tye calo leb pala terone kilwongo ni lalebe en ma ineno orye i kome eni kilwongo ni dwok ento jo mukene lwongo ni goli, goli tye me yuto rec ento eni kilwongo ni dwok ma kitongo eni ka ocili myero gukat ki tungcel pe dwogo ki i nge. En dwoke ni, Konyo kumeno, nyo gwok icilo lee, icilo gwok lameri oko-ni, pe dok omyero puto ki i kome, myero gubed i kome kunnu. Ci atero eni kilwongo ni lalebe, acel dok tye ma kilwongo ni lapino. En cal ki pino en ma kipiyo ki jami me atuca pien inge acoli nene gidabo jami mada. Ceng-ni onongo nying ni lapino-ni ki i kom pino ma Acholi gitiyo kwede en bene tye ki dwok. Te atera kono ma Acholi bedo nining? Te atera ineno kit ma atye kwede, atere kiboyo maber ineno wa te kweri eni ma kipuyo kwede-ni kipuro kwede-ni pe calo moni eni ma inongo ci kiteto ci kiriyo ariya mere ki tol ci kiwaci eni dong atera-ni eni aye atera pa lwor kit ma Nen kwede. A I tere ka eni, inongo kingweko maber ma wek cingi ka imako pe kubuto. Tere ki karo enoni in iketo kwene, iketo i kom a iketo i kom tol ma megi ma iyubo i kom atum-mi wek pe ka itye ka celo ne pe dok iyenyo ayenya ni aa timo nining. Atimo nining? Ituko kiketone aketa ci imoko ni tang ci itelo. In bene ineno nongo kit itelle kede maber. Ah, atum kono jo mukene mako atum, jo mukene pe gingeyo cel atum. Atum jo mukene ka itye cel atum keto kuman. Ah, jo mukene ka itye cel atum iketo cinge kuman. Ah, ento pe kitimo kumano. Ah, kom atum ikome in ngat angeyo cel atum cingi eni mako kany Cing lacim eni bino kwako kor atero, wek ogai i ding atero kucit ka ma mito cito iye-ni kikome. A Ci itelo, ka dong itye redi me acela, itelo, enoni aye kit ma kicelo kwede atero. Eno ni jimi ma onongo lwor tiyo kede me gwoko genge. Neno kite atelo kede ni pe cut pe time nining tye matek. A Me medone manok, atero pe kicubo ki jemo acuba. Atero kicilo ki jemo acila. Tongo aye onongo nene kitiyo kede me cubo jemi. Ka atero ci kiwaco ni kicilo ki jemo acila pien itelo ka iweko ci cito madwir. Tongo aye ibayo ki cingi.